Ыркаҫ хаклӑ радио итлекенӗмӗр. Паян 2022 ҫулхи пуш уйӑхӗн вунулттӑмӗшӗ. Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 16 марта 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ ентешӗмӗрсемӗр, инҫетри тӑванӑмӑрсемӗр, ҫывӑх ҫыннӑмӑрсемӗр тата паллаканӑмӑрсемӗр! Эпир хавас сирӗнпе каллех калаҫу ҫемьене малалла кустарма. Эпир сирӗнпе хӗл урлӑ каҫрӑмӑр. Акӑ, каллех пирӗн пата ҫурхи кунсем ҫитрӗҫ. Малашне ешӗл курӑкӗ те хӗвел патне Кармашма тӑсӑлма пуҫлӗ. Кунсем вара вӑрӑмланнӑсем вӑрӑмлансах пыраҫҫӗ. Ҫутҫанталӑк ӑшӑтса пынӑҫемӗн пирӗн кӑмӑлсем, шухӑш-туйӑмсем тата ҫемҫелсе те, уҫӑлса та пыраҫҫӗ. Дорогие земляки, живущие вдали родственники, друзья и знакомые, вот и еще одна зима осталась позади. Все же время бежит быстро.

Вӑл чӑн илемли тесе каласан та ытлашши пулмасть пулӗ. Хӗрарӑмсене чыслакан уяв. Эсир те хӑвӑрӑн ҫывӑххисене саламлама манса кайманнине шансах тӑратпӑр. Эпир те сире чунтан, чӗререн иртсе кайнине пӑхмасӑрах уяв ячӗпе саламлатпӑр. Хаклӑ аннесем, чӑвашлӑха пурнӑҫ паракансем, малалла талпӑнма пулӑшакансем, Аталантаракансем тав сире пурне те. Сирӗн Питӗрсене хурлӑх нихӑҫан та ан пустӑр. Чунӑрсем савӑнӑҫлӑ пулччӑр. Чӗрӗрсене хурлӑх ан пустӑр. Буквально на днях прошел самый красивый, можно, наверное, назвать его самыми цветочным. Это день всех женщин, девушек. Мы уверены, что все ваши близкие получили традиционный букет любимых цветов.

Паян пирӗн кӑларӑмӑн нумайӑшӗн валли хурлӑхлӑ самант та тухать. Ҫак кунсенче пиртен пирӗн ентеш ӗмӗрлӗхе уйрӑлса кайнӑ. Ку вӑл Ульяновски чӑвашӗсен автономийӗн ертӳҫи Мустаев Олег Николаевич. Вӑл вӗри чӗреллӗ чӑваш. Унӑн чӗри юлашки самантченех чӑвашлӑха аталантарассишӗн ҫуннӑ, тапнӑ. Ҫак кӑларӑма ӑна халаллатпӑр. Ҫавӑнпа эпир хамӑр чунри ӑшша унӑн кил-йышӗпе тата Ульяновскри ентешсемпе пайлатпӑр. Шел, унпа пӗрле тӑвас текен ӗҫсене туса ӗлкӗреймерӗмӗр. Анчах та унӑн тивӗҫлӗ ӗҫӗсем малалла аталанасса шанатпӑр. В этот раз наш выпуск совпал с кончиной нашего земляка.

Камӑн мӗнле пуль? Мана вара пуш уйӑхӗн пуҫламӑшӗ тӳрех анне ҫинчен шухӑшлаттарать. Тӳрех пӗчӗк чухнехи ялти пурнӑҫа аса илтерет. Анне, Аннеҫӗм, мӗнле ҫепӗҫ лӗнеҫҫӗ-ха ҫак сӑмахсем, мӗн тери ҫывӑх ырӑ вӗсем. Ҫӗр ҫинче пурӑнакан кашни ача хӑйӗн амӑшне «манӑн анне чи хитри, чи лайӑххи» тесе калама пултарать. Анне кашни ҫыннӑн чи ҫывӑх та хаклӑ ҫынни. Вӑл пире чӗре айӗнче йӑтса ҫӳрет, ҫын тӑвассишӗн ырми, канми тӑрӑшать. Мӗн пӗчӗкренех хӑйӗн ӑшшине юратӑвне пире парса ӳстерет, тӗрӗс ҫул ҫине тӑратма ӑнтӑлать, йывӑрлӑхра тӗреклет, пулӑшать. Тӗнчери пӗтӗм аннесем ҫапла ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та ҫак сӑмахсене манӑн пӗтӗм аннесене халаллас килет. Вӗсем хӑйсен юратӑвне пире парнелеҫҫӗ. Аннесем пур енӗпе те пултаруллӑ, алсиш нуски ҫыхма, тутлӑ апат пӗҫерме, ӳсентӑран ӳстермейӗ, тӑварлама-и, пӗтӗм ҫӗре юратса тӑваканскерсем вӗсем, нихӑҫан та халь лармаҫҫӗ. Ман анне те ырӑ, уҫӑ кӑмӑллӑскерччӗ, пуринпе те ӑшшӑн калаҫаканскерччӗ. Шанатӑп, сирӗн килӗрсенче те ҫакӑн евӗрлӗ анне пурех.

нашим мамам. Халӗ аннесен чӗрисене Александр Васильев шӑрантаракан юрӑпа ӑшӑтма сӗнетпӗр. Тархасшӑн, Итлӗр, кӑларӑмра Аннеҫӗм юрӑ шӑранать. Пусть ваш дом согреет песня в исполнении Александра Васильева «Аннеҫӗм, мамочка».

Аннепе кашни ҫыннӑн, паллах, анне ҫепӗҫ чӗлхи те ҫыхӑнса тӑрать. Ҫавӑнпах паян эпир ҫакӑн ҫинчен те каласшӑн. Анне тата вӑл пире ҫупӑрласа юратса юрланӑ юрӑсем кашни чӗрене хускатса яраҫҫӗ. Тӑван чӗлхене хамӑр несӗлсене те пама сӗнеҫҫӗ, хистеҫҫӗ. Тӑван чӗлхе калама ҫук пуян тупра. Наци культурин никӗсӗ. Ӑс-хакӑл еткерне сыхласа упрама тата ӑна аталантарма пулӑшакан хатӗр. Ҫӗр ҫинчи пин-пин чӗлхе йышӗсенчен кирек камшӑн та унӑн тӑван чӗлхи чи хакли шутланать. Чӑваш Ен Чӑваш чӗлхи кунне пин тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫултанпа уявлать. Ӑна чӑваш халӑхне ҫутта кӑларакан Иван Яковлевич Яковлев ҫуралнӑ кун ака уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче Тӗрлӗ регионсенче ӑна анлӑн паллӑ тӑваҫҫӗ. Эстонире тӑван чӗлхе кунӗ ҫак кунсенче пулнӑ. Вӑл пуш уйӑхӑн вунваттӑмӗшӗнче уявланать. Ҫавӑнпа та пирӗн тӑван чӗлхе кунӗ тепӗр уйӑхра анчах килессине пӑхмасӑрах сире хамӑр тӑван чӗлхене татах та упрама ыйтасшӑн. Пирӗнтен кашнийӗ тӑван чӗлхесен несӗлсене манмасан, калаҫма тӑрӑшсан вӑл ҫӗтмест. Татах та Ҫеҫпӗл Мишши халалланӑ тӑрӑх тӗнче тӗрле кӗтесӗсенче чӑваш ачийӗн сассийӗ пулӗ. Чӑваш ачи хӑйӗн сассине парӗ уявпа сире. Конечно, вспоминая о маме,

Сире тата тепӗр ҫаврӑм юрӑ та итлеме сӗнетпӗр, авӑтать Куккук пушкӑрт чӑвашӗсен халӑх юррине Елена Шурду тата Татьяна Данилова шӑрантараҫҫӗ. Халӗ эпир сирӗнпе тепӗр тӗл пуличчен сыв пулашатпӑр. Черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтра тухать,